Aýşe, Kodaryň bilen ýagty ol karýeriň üçünji boýuny görüp bar-a, senden soň ol gelipdir, he-he-he, bagyşlaň. Salam, dostlar, Baba daýy ulgam da. Gepleşigimiziň ýa-da geçenki sanlaryna tomaşa eden bolsaňyz, ýene-de tomaşa ediň, dostlar. Diýseň gyzykly boldy, tomaşa etmedikler ökdem tomaşa etmegi maslahat berýän. O! Ondan näme? Ýyldyzlar täzeligi bilen dowam edýär. Häzir men kim bar? O! Amalia. Amalia. Geçen ýere gaýtdy dostlar. Klip düşürip ýöreni gördüm.

Operator! Gowalýar sämi! Dowam etýär! Ýogsa ýene-de ýatmaly bolaryn men. Aah! Azat Dönmezow! Gülälek! Gulmyradowa! Ikisi bilelikde bagta ýeteli! Asmana guşlary uçuraly, Ömrümizi söýgi bilen geçireli.

Eý, wapçe tuş baýda bir zady belläp geçesim gelýär. Bagşylar toýa baryp, toý bilen däl-de, toý klip tusup ýörler. Nädip ýetişýärlerkä men haýran galýan. Toý klipdi jipek atan Jahan. Jahan maňa ýörüp bakan ýüregime ýol çeken aşykdygym bil Jahan aýt

Indi bolsa siziň üçin ekiz ekiz oguz. Özüň islediň. Aý, bular nätdaý, ol-a öz bilerin, özüm bilerin, bulam özüň islediň. Tapawudy näme? Klip. Aýrylsak biz, soň meni göresiň gelmezmi? Ýola yza göreňde gürleşesiň gelmezmi? Meni başga bile. Heý bulara seret, tapawut ýok, bulara tapawut ýok. Özüň isleseňe tapawut ýok, özüň bilseňe tapawut ýok. Ýee, popotaýy. Güljahan Beknazarowa Müň sebäp Baý, aýdymyň ady gaşa. Hmmm, Müň sebäp diýýä. Tak što, Güljahan, men ol aýdymy diňleýän, üýşüp diňläliň. Şo ýerde her sebäbini bellejek.

Äh! Indi, indi, indi baý! Baýram Hojatow! Nirde okaýaň? Aý, nirde okaýaň diýip derrew şol obşidine barjak bolup duraý. Onda näme, nirde okaýaň atly aýdym. Bolly barýan garaşyny nirde okaýaň? Seni görmän barjak ýa nirde işleýäň?

Jemgyýet! Baý, Gurbaş, bu gezeg-ä Hindistandan aýlanyp gelipdir öýtýän. Ýuwmasag-a bolmaz. Ýene saýraýaň aşyk bilbil ýaly, Sen diýip nalaýan gelmedim jennedim.

Hä-hä, görýäňizmi, täze uçgunjyklar peýda bolýar. Ýaş aýdymçylarymyz Sülgün, bilmedim, täze klip, klip, bilmändir. Aýt bilersiň. Bilmedim, bu söýgüde günäli senmi, kim? Aýralygyň Guwanç Gurbanowdan täze aýdym Geldim geldim. Aý nirä gelen gäpine bogaýçy.

Hää, indi gezek Muhammämmetçaryýew gitme. Äýl bolmaý, ýra geldim diýýä, olam gitme diýýä. A gel git, tapawuty nä baý? Sensiz ýalňyz galýana men.

Gitar Nurberdiýew, näme etdim saňa? Näme diýesiň gelse, ýa-da sen gidesiň gelse, men saklamok.

Dowam etýäs dowam etýäs o aman sähhätow unutaýdyň meni waheý. Aý unutsa ýene biri näme unutanda näme şoňa aýdym aýdyp oturmaly boldy hahahaha ýeri bolýa diý. Hany söýgümiz nirde beren wadalaň nirde taşladyň gitdiň meni näme üçin goýduň derde geçýän eken güllemem indi sen

Onda näme ýeketäk täze aýdym Dostlar näme diýseňiz näm siz meň gepleşigimiň geçenki sanlaryna tomaşa eder diýseňiz ynha görýäňizmi ýörite

Özüňiz göräýiň, kommentariýalary okap görüň, şo ýerde Bobo daýy üçin ýörite rep goşgy ýazypdyrlar. Sizem goşgy ýazyň, şonda men size bite goşup rep okap berjek bolýarmy dostlar? Men siziň kommentariýaňyza garaşýan! Woo! Size täzelik bir aýdym aýdaýyn, aýny gurap bilipdir, aýajyk suw içeýin, bokura doganlemesem bolanok.